ang'iyogi sana nikech gima ginya konyigo onge eh.
ok awinjo ka mm, iwuoyo maber eh, m- konyruok en ni ng'ato bedo thuolo to wacho gima nie chunye momiyo wabiro gi chenro mare wacha wacha advice mane ma inyalo miyo wasani wetegi gi mondo kudhi mbele to udhi mbele pamoja ang'o mitimo ma gin ok gitim kata gin kiwinjo giuso thumbegi e yo mage momiyo ok gidhi mbele mopogore kodi Okay, an kwanza gima na ada wacho, Mm. chuki. Chuki ema hinyowa ka. Nyiego, nyiego, nyiego, nyiego once ni saketo bedo gi nyiego, abedo gi nyiego. Onge kama wadhiye. Mm. Ada mi, ada mi, ada mi, ada mi, ada mi gima hinyowa sani. Mm. Iyudo ni wasanii ma wantiego kagi gin gi pupa mang'eny. Kar mondo ous tije, en ong'iyo kaka onyago wadgi. Winjo gini? Yeah. Eh, kar mondo ous tije, en ong'iyo kaka onya tieko wadgi. Koro mano ok ibodhigo mabor. Ada miyi kata mana ranyisi achiel. Nitie kata ma bwana moro kanyo ma nche, nche oko ogolo ngoma moro achiel kanyo. Koro ngoma achiel ni ka nche okete cyber kuondgo koro ji winjo jo jo jo jok ma gin tigo kanyo winjo kaeto winjo ka japiko moko be koro njejni go ka- kalo kalo kalo koro weni ong'a lich ong'isa niya ogona simu Mm. ong'isa niya ni bwana biwinjo ngoma ngoma osechiek bwana an kata mana chief gi ne joma nochako mokwongo ok chopi koro ing'e ni dhiera ni chief Chief- chief Chief Moses. eh, chief moses mm, sani ma kisumo ni Eh. hapa ning'eye Eh, Kondele Geto. eh kondele geto Eh. Nga- boys boys mowero kitenge ni Eh. Ba- koro boys na. Mm. koro ang'ise no mera bana chief chief chief bana chief ok yware kodu to un uketo ywaru kode ng'acha en ng'a kogolo ngoma to ng'iyo ni tije ni Oskuma. odhi nang'o to in kigolo ngoma kar mondo ius content ni ni in iuso ng'a chielo i- igo igo ng'a chielo loge lum biwinjo gino Awinji. biwinjo gima inyowo sani Eh. eh nogo ni ah koro ng'i- ong'isa ni ah ni chief onge gima timo koro winj sani wan wada chiek koro ing'e na ng'e ng'e ng'ani to awacho ni ng'ani Akinde ema ofuwo. Eh, Akinde ema ofuwo nikech en ka ng'a king'iyo kata iwinjo kata na ngoma ne. Onge gima ngoma ne nyamorigo. By the way, kaka nogolo ngoma achiel, oduogo lal mana wacho ni ng'ani. Nokwalo ngoma koso ng'ani nondik ne ngoma. Eh. Nikech as an artist, Mm. en ng'a jituma pile. Kigolo ngoma kawuono, to ber ka kawo kata mana kobudho to dwe mm. isa drop moro eh isa drop moro kata mana diere ka isa timo gik moko ma at least nyaketo wafuasi gi ka obede on toes bana yeah. wach moro be timore e, e wasani ka nitie joma go thum kata gin wasani but gidonje gini to gionge talanta no in kaka young flame thumbe gi indiko gi kendi koso indiko ni okay an gima nyawacho mm. thum mana ndiko kenda mm. nikech composition itimo kendi ma koro ma, ma koro gima timo kenda eh nikech an ma talent mano mi an ok ago niya mm. ni ni, ni, ni osiepna moro timo kata ni waywa moro ne wer ga chon kwarwa moro ne wer chon koro ni adonje koro ni aluwe mm. ok atim mano an atimo nikech gini en talent koro gima wang'isi gima inyo msani gima iyudo ni ng'ato Obedo ni en msani, to ok en msani kaka oparono. Yaani en pache wuonde ni onyalo bedo msani, to ok onego obed msani. Yaani obedo msani nikech osiepege be en, en wasani. Winjo gini? Mm. Eh, obedo msani nikech osiepege wasani. Koro mano e gima omiyo en be odonjo e usani no. Okay. Eh, nikech kata okay, nikech kata ki- ki- king'iyo kata mana anya miyi example achiel. Yeah. nitie street ka boys moro mana thaw kanyo mm. eh, nogolo ngoma achiel 2018 2018 mana i think 4 years, four years back, eh. Eh.
Mm.
iyudo ni ngoma ni kaka nogolo be joma watch ngoma ni onge
embe ok ojituma embe ok ojituma iwinjo ngoma to nogolo ngoma be ka nogolo en ngoma moma fake Hmm?
Okay. Aneno ka mbaka ng'eny jo jo jo joneno uh, our fans mbaka ng'eny film nigi weche mang'eny ma winjo ka pod odwa wacho to kaluwore gi sa film wach mane mogik minyalo nyiso fans maneno wa fans meki kaachiel kod wasanii wetegi moyugis. Hmm. Okay, an advice madamiyo msanii. Kisaji ng'e ni in msanii. mine cha isawuok ming'e ni an ada bedo msani. We golo ngoma ni titere cyber. Nigolo ngoma titere cyber. Igolo ngoma timiyo ja apiko ringo go kacha. Iwinjo? Gol ngoma titere kama onya usore. Ter ngoma kama onya usore. Ja apiko cha omany ngoma kama nitere cha. Obi owinji. Jo cyber gi omany ngoma kama nitere cha. Gibi giwinji. We miyo gi ngoma. Mano onge gima itimo, mano jogi ema ong'eyi ka lakini onge onge onge ng'a ong'eyi. Mano e gima iyudo ni idhi e channel ni, in iyudo ka in gi four subscriber. Winjo gini? Yeah. Nikech joma imiyo kagi, onge gima gimedigo. Onge gima gimedi ka. Eh. Koro ter ngoma oko, giwinj ni ngoma ngoma wuok oko. To gikaw. Mm.
Eh. Aya fani mano advice maber ma uh, msani mora mora man oko kanyo nyalo winjo. Nitie joma degomb tudore kodi to ka, ka wawuok e interview ni. Ok imigi handles meki. Okay, okay.
An kamoro amora obed eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, inya yuda Flame Music. Eh. Flame Music. Mana kaka opija kaeli nowacho ni sunga fitina gi nyiego ema tieko joluo. To wayudo ni mano e achiel kuom gik ma thiro dongruok mar music in Oyugis Town. Wabeduru jok moherore joluo wetega uh, wasani moyugis mana kaka achiel kuom osewuoyono mane ka dwa dhi uru mbele pamoja ma chenro mari wacha wacha show kikelo ni kod presenter mari Eriko Africana